Helo a chroeso i Pryd ar Dafod, y podlediad sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi, a ti yw Ianto. Ie, yeah, cywir. Yn y benod hon, dim wythnos ma, fi wastad yn gweud wythnos ma, ond fi wedi dweud e nawr, uh, sy'n ots. Mae gyda ni uh, person fi wedi bod yn gofyn ers amser hir i fod ar y pod, ond uh, wastad ddim wedi ffeindio'r amser cywir, tan nawr, um, y, y cyflwynydd, y DJ, y dyn ymrydden, y dramodydd, yr actor, be arall sydd gyda ni, y tywysydd, yr um, foodie, y good looking guy, Gareth Potter. Hei, fi'n licio chi! Shwmae.
Shwmae.
Mae'n braf iawn fod yma, o'r diwedd. So, um, ni'n gofyn bob tro ar y dechrau, Gareth, beth oedd y peth diwethaf i ti feta? A sy'n rhaid ti ddweud y snacks nes i ddod i ti, sef uh, roasted chickpeas, um, yn yr airfryer, sdim rhaid ti weud rhaid, na be oedd y peth diwetha go iawn nes Peth diwetha go iawn i mi fwyta, er bod y chickpeas yn, yn flasus iawn. Um, gyd nes, gyd nes i um, pack lunch i fi fi hyn heddi, cos fi'n uh, fi, fi gweithio yn Sain Fagan. Ac um, fe nes i tuna salad gyda bach o um, Beth bynnag oedd yn waelod y fridge gyda can o tuna, bach o mayonnaise a'r secret ingredient sy'n gwneud y really, wneud i fi really edrych ymlaen am scenno yw fi'n fi, fi, fi redo'r shelves yn Aldi neu Lidl um, o'r um, mae dyn nhw rice wedi

A, a nes i really enjoio bita nhw. Be, so fel microwave rice ond microwave lentils? Ie, yeah, like, fi'n licio'r microwave rices sydd gyda nhw, maen nhw'n dda iawn, ond mae rhaid, dim, dim o rai plaen. Mae ma, ma nhw'n gwneud yakitori rice sy'n arbennig, mae'r Mexican rice yn UK, um, maen nhw hefyd yn gwneud um, quinoa, So, uh, yeah, so, di pobl o'r cymoedd ddim yn bwyta quinoa fel arfer, ond pobl o'r cymoedd, mae'n alright, mate. Yeah. Mae'n ma saff i fwyta. Fi'n meddwl bod, sure. odi, fi'n lyco quinoa, uh, ond cos mae'n high protein, a fi'n, fi, fi yeah, I'm a bit of a, I need to eat protein, neu byddai'n cysgu drwy pnawn. Beth yw quinoa? Beth yw e? Mae'n Grain.
Ancient oh, okay. grain, fi'n meddwl. Yeah, so ancient, ancient grain yeah. of the Incas, neu rhywbeth, or from the Andes. As in, fi'n meddwl bod nhw'n tyfu rei newydd, jyst o gomod i'n poeni. Ie, yeah, ti'n mynd cael nhw o Na. canol uh, flynyddoedd yn ôl. Ie, yeah, maen nhw ddim fel um, yn dod mas o Tŵm, Tŵm Camun. Chi'n mynd i ma Manu Pichu, maen nhw ma, ma, ma wedi llofreddio un o'r peasants, mm. a gwaed wedi dod lawr, a maen nhw wedi tyfu y grains ma gyda gwaed yr um, slaughtered um, Inca Kids. Fysa'r fysa Incas yn surprise you bod bod e yn Aldi blynyddoedd wedyn. Ie, yeah. a bod ti'n gallu just taflu fe'n y microwave. Ie, yeah, wel mae'r pobl Sbaen wedi dwy'n nhw oh. off, off yr uh, Incas. Ie. Yeah. Ydy'r Incas Aztecs yr un peth? Dyn nhw ddim yr un peth. As in, yn nhw'n debyg.
Ond Same region.
pobl indigenaidd o'r, o, o, o De America. A dwi'n awful, cos mae e fel gweud bod New Zealand rhywun peth a Australia, mm. a bod um, Cymru rhywun fath ar Alban. Ond mae'r yna ffaith am Aztecs bod Oxford, prifysgol, beth yw'n yn Gymraeg? Prifysgol. Rhydychen.
Rhydychen, I gather wrong all time.
Dyna pam is i ddim yna. Um, mae hwnna'n hun na'r Aztec Empire. Ydy, ydy mae e. Amazing, ie. Yeah.
Cwbl o fil, filoedd o flynyddoedd. Na, wel, na, ddim gymaint yn aml, fel 1600. Dim, OK.
Ddim, ddim mor bell, neu felly... Ie, na, dim fel 600, dim mor bell hynny yn ôl. Ond pan nath yr um, Sbaenwyr mas na, a llofrudd nhw gyd, ie, mm. um, yeah, oedd hwnna ddim mor, you know, Vastigo da Gama nath wneud hwnna. Yeah.
Sa'n gwybod, sa'n big ar wow. hanes uh, De America, ond ti'n gwybod, pobl, um, pobl gwyn yn dwy'n air pobl. Pobl eraill. It's, it's the same old story. Fel Rufeiniaid yn dod fan hyn, mynd i dolau cothi. And little did they know, a few years later, Sian Cothi. That's yeah, it.
Crazy. That's Clear it.
Known.
Yeah.
Sôn am uh, amser hir yn ôl, Good link. Great segue.
Yeah. Gwych.
Uh, so na, sy'n yn ôl. Uh, dy blentyndod, ni'n ni yn mynd at fwyd o dy blentyndod. Oh my god.
Ond cyn hynny, ni eisiau gwybod, o ble ti'n dod, ti'n dweud bod ti'n foi'r cymoedd, Ond fi jyst yn nabod ti fel boi o rownd Caerdydd. Ie, wel, ie. Wi o Gaerffili, a chi, chi'n gwybod, ma- yym, I mean, ma' hwn yn cael ei recordio cyn by-election Caerffili, ond ma' 'na, ma' 'na ryw Tory o'r enw Gareth Potter yn sefyll O, dros y na. Tories. O'n i'n meddwl sefyll yng Nghaerffili nawr ar gyfer y Senedd fel The real Gareth Potter party. A just, ond, um, yeah, just er mwyn split o'r reform vote, really. Ond ni ddim, dim, um, dim podlediad y politicaidd yw hwn o gwbl. Wi o Gaerffili. A fi yw'r Gareth Potter go iawn o Gaerffili. Um, gwaris i, uh, gwaris i fy arddegau ym Abertrudwr, yym, sef y pentre yym gyda'r yy oedd oedd oedd e'n pwll o eisoes wedi cau lawr. So o'n i jyst yn yn tyfu fyny yy fy- yn yn yn Abertrudwr yn enwedig. O'n i jyst gweld y lle yn mynd lawr y can rili. Yym. Ac yy ond yn lwcus o'n i rili moyn y miwsic so o'n i'n dod lawr i Gaerdydd eitha lot i mynd i gigs, unwaith o'n i'n fourteen dwi'n meddwl, o'n i mewn punk rock band, o'n i'n dod i weld punk rock bands yng yng Nghaerdydd, a wedyn a trwy hwnna des- nes i ddechre mynd lawr i'r Bae 'c'os o'dd reggae lawr yn y Bae ac o'n i'n rili licio reggae so ie a o'n i'n siarad am Geraint Jarman jyst nawr a t'mod Ie. Yym, fi'n ddigon hen i wedi mynd i'r Casablanca.
Class. Fi'n ddigon ifanc i beidio gwybod beth yw hwnna. O, Casablanca yn legend o, o, o, o clwb. Oedd e'n gapel Cymraeg lawr yn y bae, oedd neb yn mynd i, so wnaethon nhw troi e mewn i clwb, um, a dyna lle oedd y reggae bands a Geraint Jarman yn chwarae. A t'mod, ond on oedd bands yn dod na, nes i weld ail symudiad na unwaith. Oedd y bands, oedd grwpiau Cymraeg yn chwarae lawr yna hefyd. Ac uh, nath, cofio Spandau Ballet yn chwarae lawr yna, pan oedd New Romantics yn rhywbeth newydd. Mae yna lun briliant o Steve Strange ar uh, a New Romantic eitha flamboyant, yn cael paint yn y Ship and Pilot gyda bunch dockers. A mae'n Brilliant o lun, a fi'n lyfo hwnna. Nice.
A o ti'n ti sôn cyn i ni ddechrau recordio ynglyn â bod Geraint Jarman yn tynnu ti mewn i music Cymraeg, oedd y Gymraeg yn beth mawr yn tyfu lan yn cyffili ag Abertrydwr neu oedd e'n beth? Ie, yeah, dda ni fi. Um, weirdly, dwi'n mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. Um, Da ddim gyda ni rhagor, ond um, dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Um, ond oedd yn hen fam gi yn siarad Cymraeg. Ac as i i enni yn 1886 ac yn ddi o Sir Fynwy, ac um, oedd hi'n ferch ffarm, Nath hi ddim pasio'r Cymraeg ymlaen, ond doedd pobl yn y de yn enwedig ddim yn pasio'r Gymraeg ymlaen. Um, oherwydd y Welsh not, oherwydd brad y llyfrau gleision, oherwydd yr um, chwildro diwydiannol, pethau fel yna. Um, oedd e ddim yn ffasiynol, oedd y Gymraeg, oedd y Cymraeg yn cael ei edrych lawr arno. Um, if you want to get ahead, speak English, oedd y thing. So, a Welsh not, and yn cael ei defnyddio adeg ni i bwrw y Gymraeg allan o plant. So, nath yn fam gi ddim siarad Cymraeg, nath yn fam i ddim siarad Cymraeg, ond oedd gan yn fam i ffrind oedd wedi symud lawr o Langefni, um, Ynys Môn, Langefni, um, South Eves, um, ac uh, oedd hi wedi priodi um, athro um, ieithoedd modern, oedd um, um, yn Lewis Boys School. So, oedd, uh, ond oedd hi moyn dwy'n i teulu nhw i fyny yn y Gymraeg. So, oedd hi orfod i fe i ddysgu Cymraeg. Um, ac oedd plant, a, a nath hi ddechrau ysgol feithrin yng Nghaerffili. A nath mam mynd, Ie, wna i ddanfod plant fi i'r i'r ysgol feithrin. So dych- dysges i Cymraeg yr un pryd o'n i'n dysgu Saesneg rili ac e- wedyn es i'r ysgol gynradd yn dair o dwy anner, sa i'n gwybod beth o'n i ond yy tibod oedd e yn y sixties. Amser maith yn ôl.
Yeah, as in 60s y ganrif diwetha, yeah? The 1960s. yeah, the, with yeah, the Beatles nice. and the Rolling Stones and Dafydd Iwan. Nes ti ddweud, um, nes ti ddweud, uh, fatha term fanna, a uh, fi, uh, fi meddwl amdano fo weithiau, ti'n meddwl fel, fel yr um, phrases Cymraeg mae pobl yn dweud, dwy'n i fyny, neu fel, Stole up. Yes, they, I was stolen up. Absolutely. Dwi'n abs caru pethau fel yna, ti'n gwybod fel, dwi ddim yn neud synwyr i yn Saesneg, ond mae'n neud synwyr yn Gymraeg. Odi, wel, o'n i'n siarad, o'n cael gael gyda rhywun ddoi, dwi'n meddwl, yn sefyll yn ei ech ddoi, ti'n modd, ac oedd rhywun yn, yn, yn, oedd ffili siarad Cymraeg, oedd hi'n neud ffyn o idioma Cymraeg.

Ah, that makes no sense whatsoever. But it's a great... Oh, dyna beth ni'n gweud. Why do you say, like, you know, when it's raining cats and dogs, why is it raining um, uh, old ladies and, and sticks? Ac o'n i'n gweud, one, that's brilliant. O'n i'n gweud, oh, it's because you've got a really dark sense of humour, medda fi. Beth yw ni? Ni'n lyco bwrw hen wragedd gyda Finn. Which is really funny if you me. Yeah. Um, ond oedd hi jyst yn edrych arno fi'n stupid, cos oedd hi ddim o ddwyieithog. Na beth o'n i'n really like am pob yma. Na beth o'n i'n like am Griff Rhys, ti'n cael caneuon e, lle mae'n mae, mae wneud sort of bilingual puns a Dave Evans, a, a Dave, David R Edwards o, o, o Daplygu yn wneud hwnna. Ac um, he was hilarious to be in the pub with, cos oedd yn um, dweud pethau fel yna drwy'r amser. Ac Ie, and mae cyfieithu idioma, idio- fi byth wedi licio c- actually cyfieithu idioma heblaw bod e'n really funny i wneud. So dwyn i fyny, I like that. I was stolen up. Ie, fi wastad, mae rhyw d- da fi fel delwedd yn am yn ymhen i o rhywun yn just nick a babi, ti'n meddwl o'r But ysbyty. fe, well, Taffy was a Welsh one and Taffy was a thief.
Ie. Ie. Mae'n Yym, hen ddiad. Sôn am fynd dros ben llestri, ochr arall i llestri, mae um, Na, dyw hwnna'n rili'n gweithio, that's not a good one. Rhywbeth am llestri.
Dros ben llestri, ond mae'r llestri'n lan, ond pan oedd llestri ddim yn lan, oedd bwyd yn nhw. That's a Ooh. rubbish link. There we go. Wneud o weithio. David Brent is in the house. Oh, God.
Ydy anna'n mynd i gael ei clipo? Yeah. Yeah, okay, great. Cael look at camera. Great. Pa fath o fwyd o'ch chi'n cael fel plant yn cyfili ac Abertridwr dde? Wel, oedd e beth yn teimlo fel e, ond fi'n meddwl oedd e'n eitha llwm. Um, Cos oedd hi'n byta bwyd Awful? Ie, yeah, o'n i'n byta lot o awful. Y pen yw yna, neu'n bwyd awful?
Na, oedd e ddim yn awful, cos o'n i... Fi, fi beth wedi bod yn ffysi gyda bwyd, a fi, a fi, all right, I'll try it. Fi oedd yr un un teulu oedd yn hoffi tripe. Oh.
Yeah. Yes, I mean...
Neb yn hoffi tripe, ond no. on, ti'n mynd i rai gwledydd. Stood me instead when I became, ti'n modd, fatha teithio gwmpas y byd. So, cael, cael tripe yn Thailand yn rhywbeth, it's like, yeah, I can eat this. Ac maen nhw'n edrych arno fi, meddwl, bloody hell, a white person eating tripe. Ac, um, ond, fi'n cofio cyrraedd adro o'r ysgol unwaith, ac oedd pen mochyn yn y fridge yn edrych nôl arno fi. Oedd e'n eitha daunting. Ond oedd mam yn ei bron allan o menydd um, yr, yr, yr, y mochyn. Um, Oedden ni'n bwyta afu, oedden ni'n bwyta cydni, oedden ni'n bwyta cydni, nes i mrawd um, cael uh, llawdriniaeth ar ei gydni fe pan oedd yn blentyn bach. A os ydyn rhaid, oedd pawb, wel, fi a Hew ym mrawd i, yn gwybod actually beth oedd, um, be, be, beth oedd kidneys yn wneud. A oedd yn gweud, all right, na ni mo. So na, ie, yeah, digon ar hwnna. Absolutely not. Ond, so, o'n i'n bwyta pethau fel yna. Tymod, cut shape. Hmm. A, a wy dal yn lyco. A cut shape sydd sy erbyn hyn yn kind of fashion o pig cheeks. Ie. Yeah.
Tymod? Y cut sy'n nawr yn ddrud. Ie. Yeah. Yn nol, actually. Ie.
Yeah. Sy'n brynu ox cheeks, oedd ysgrifau. Bloody hell. Yn ddrud. Ie, o'n i'n cael oxtail soup. Wedi wneud, g- on- oedd y mam prynu, um, tymod, canfonau um, uchen. Um, ac o- o'n nhw'n gr- oedd yn gret, ond bod chi'n sgimo gyd o'r fat off. Um, ac o- o'n i'n kind of leco, o'n i'n bwyta unrhyw beth. Ca- A, a, a bl- b- stwff eitha blasus. A oedd yn gret, cos oedd yn, yn hardy yn eitha notoriously, oedd e oedd e ddim yn bwyta betis. Oedd e'n like, oh, you know. Oedd oedd e'n a- absolutely, acs- absolutely gwrthod bwyta um, beth mae yng Ngwraig o Lerpwl yn galw'n turnips. Um, ond uh, dim turnips ydyn nhw, ond... O na, turn, na, dim turnips ydyn nhw, ond swedes. Ah, ie. Ie? Yeah. So, oedd oedd yn Swedes. hard i'n gwrthod swedes. O, fi'n lyfo swedes. Mae nhw'n bro. Mae nhw'n... Mae nhw'n rhyw... Rhaid Mae fi- rhaid nhw'n fi sort of dweud. eitha melus. Mae'n hard i hefyd.

Somebody feed Phil. O, lyfo hwnna.
Ti di gwylio hwnna?
Na. Na, fi ddim.
Phil Rosenthal, nath e greu Everybody Loves Raymond. Mae fe'n mynd i wledydd gwahanol ond bita'r bwyd lleol. Ie, yeah, fi'n lyfo. Fi'n gwylio fe benni yna, cos dyw Mrs fi ddim yn lyco fe. Ond uh, nes i'n neud iddi watch yr un o'r San Sebastian pwy ddyrno, ar Gwlad y Basg. Oh, amazing hwnna. Mae'n just pinch Mae'n brilliant, a nath i just mynd, OK, get it now. Um, ond mae un yn Morocco yn Hang on, Morocco... Marrakesh.
Yn Marrakesh, o'n i'n meddwl, ddim y ddinas yn Morocco. A oedd e'n bita pen dafad. A ni fel, oh, ti'n meddwl be, mae rai fi fynd na. Si fynd na, a fe'n amazing. Really? Oedd e'n amazing, heb law mae gums. A'r llyged. Ooh. O popeth arall, o'n i fel, o popeth arall yn lovely. Ti'n bod o tafod?
O'n i'n lyfr tafod, ie, mm. popeth yn neis. O'n i'n ymwybodol bod fi'n bita. A o'n i'n fel, na, beth o'n i'n cei fi. Just

Is that not? Ie, na, as in, be, just... Ie. Ar bwrpas. Na, oedd fi a Karen Be? fi mas mewn restaurant eitha posh a ges i bach gormod o win. A oedd hi wedi cael fel y sea bass ma. A oedd y waitress fel, you're not meant to eat the head. Obviously, just bit ar cig. A fi'n credu oedd hi wedi dweud, nath Karen fi wedyn mynd, oh, go on, bit ar llygad. A nes i just oedd e jyst yn dod mas yn rili really hawdd a nes pop fe mewn, a mae'n fel popo yn ceg ti, a mae'n afiach, mae'n llawn juices, a mae'n just... So mae'n sy'n disgwyl. Oedd pobl ar y bwrdd drws nesaf fel yn edrych ar ni fel sy'n un. Ie, yeah, scum, mae hwnna fe. Band for life. Ie. Yeah. So Gareth, ydw i'n Mi'n i trio neilo ti lawr am un pryd o'r blent, o dy blentyndod, neu ydy e just generally? Oh, no, wel, um, na, fi, fi gweud na, cos, cos fi'n cofio yr holl bethau yma, so, tyfodau a yeah. ola. Ond, um, a, a uh, pig cheeks, ond on, on, ar un, actually, right, ac o'n i ddim yn lyco ar y pryd, Yym, oes ham hocks ar ddydd Sul, t'mod, a, a, a, a ni rili licio cyn ar y Sul, dal yn, t'mod, a oedd, oedd cywiar yn eitha posh ar y bryd, a t'mod, neu, oedd, oedd, oedd um, neu, neu, neu beef, ac oedd, oedd ni wastad yn safio'r beef dripping, a phethau, ond pan oedd ham hog, o'n i'n licio fe, oedd yn hallt, Am ar a stwff ar you know. O'n i o'n i'n mynd, o na, mae mam di wneud ham hoc na. Sa'n gwybod os ti'n berwi fe, sa'n gwybod os, ti'n mwyn, neu berwi fe am dipyn, neu a roi e yna. Fon, oedd, oedd yr um, braster really wobbly. Um, ac, uh, oedd, ond oedd hi'n gwneud pasta i sos i fynd gyda ga. A, a, a ti'n mwyn, tatos o'r ardd a stwff, cos ni yn tyfu stwff yn un, oedd gardd eitha nice dyn ni pan o'n i'n rili fach. Ac ie, um, yeah, fi'n cofio hwnna, a cofio jyst pob tro ni'n gweld hwnna, mynd, oh. Wedyn, o'n i'n wedi cael es blynydda, a fi'n cofio bod ar, um, ar uh, llong i lydaw. My god, David R Edwards is actually turning in his grave right now. Fi di mentiono Gwlad y Basg a fi di mentiono Llydaw. There we are. Bar, um, ond o'n i'n mynd i Llydaw ar, ar, y, um, ar, ar y ferry, cos o'n i'n mynd am, am uh, road trip gyda un ffrind i fi. Um, lawr i Llydaw, a lawr i'r cwrt Atlantic. Ac, uh, ac oedd nhw hwnna, a o'n i'n meddwl, oh, French, she's doing this. Oh, Kind of fab dda. So nes i ddewis Ham Hock ac oedd e'n lush. Oedd e'n really, really nice a ges i glosed o win gwyn gydag e. Cyfan. OK. So, erbyn hyn, that's what I want to eat. Tymod, ond dwi'n mam byth yn neud yr agor. Yn gutted. Achos ti'n cysau e gymaint. Ie, ac, ac, bwa, double whammy.

Na, jyst unwaith, unwaith, oedd i fi clywed bod e'n syniad da rhoi halen yn y rice pudding ac oedd e'n bloody awful.
Gareth, you're, you're pressing the right buttons fan hyn. Ni di... Fi'n credu bod ni wedi trafod hwn gyda, gyda Hannah Jarman, fi'n meddwl. Do, achos lot of rice pudding chat. Dweud bod pudding rice yn un o'r prydau na sy'n atgoffa hi o, tod, hyn a hyn, beth bynnag. Ond fyswn ni'n dweud, hwnna yw'r pryd sy'n atgoffa fi o mhlentyndod. Yeah. A fel ti, dy mam byth yn cael yn iawn, ond I think hwnna sy'n atgoffa fi, achos bod o fel, fel cacen, neu oedd e, oedd e bach yn rhy galed, oedd sy'n rhoi llath yn yeah. A wedyn, ar ôl, ond oedd e wastad yn flasus, ond byth yn cael yn iawn, sy'n sy mwy doniol wedyn. Ond fi'n yeah. cofio un trwy'n oedd, oedd mam gi Caerdydd fi'n neud, Pwyd yn Reis Amazing. Ond oedd mam gi Aberteifi, oedd hi fel, well, I'm gonna have to match this, you know. Mae'n neud e. A fi'n soc, nath hi soc ar reis am ages. A wnaeth hi roi halen yn y... Fel nes ti ddweud. A fe'n disgusting. A nes i ddweud wrth i bod yn disgusting. A ti'n fi'n credu oedd e fel, o, oh, mae rhaid i ni, up, mae rhaid i ni up on game. Ni, ni eisiau bod y best grandparents. Yeah.
Absolutely not. Sorry. Sorry, mam gi.
Drian. Awful. Just, just didn't get it. I mean, I'm all for roi bach o halen mewn rhywbeth melus. Good. Ond dwi ddim yn meddwl nath mam roi siwgr yn hwn. A mae rai ti roi siwgr mewn um, pudding rice. Ac oedd i fi, oedd rai fi roi masif llwyed o jam yn y fe bob tro. Cos mae hwn yn lyflu. Tymod, ond Oedd e mor unpredictable fel you, oh my god, beth mae'r pudding rice mae'n mynd i fod fel. So, ie, yeah, dyna'r two course meal. Ie, yeah, mae'n ffain.
Ie, yeah, nice. ma, as in, sy'n so, gweud mae'n ffain, fi'n cael mae'n debyg iawn i, ti'n lot o prydau, yeah. ti'n fel, ti'n ddim yn edrych mlaen i gael nhw. A wedyn, pan ti'n methu cael nhw ragor, yeah. neu pan ti'n yeah. fel, oh, actually, ti'n meddwl oedden ni'n gallu, na, ti'n ti ddim yn noffi fe. So, it's kind of like, oh, god. Os gen ti unrhyw bryd fel yna? Ti'n rhi fanc anyway. John Blenton.
Na, dim really. Na. Lla'n meddwl.
Na.
Na, o bwy ti gyd. O ti'n cael avocados pan ti'n iau? O'n i'n o'n i'n cael avocados. O'n i'n gwybod oedd avocado nes fi adrodd ysgol. O'n i'n dweud o lefyd.
Mae hwn yn cael ei bando rownd. Bob wythnos ni'n siarad yma. Courgette, what's that? Broccoli, what's that?

Efe Pink Ladies? Ie, yeah, fi yn, fi yn licio Pink Ladies, ddo. That's how I get Ac, um, ond trwy eithaf prynu si Pink Ladies, ond oedd yn cystal ar gweddill. So if you're going to copyright something, you may as well have it consistent. Yeah. Now, mm. I'm, all, I'm all for a bit of variety, mm. ond os chi'n mynd i copyright y pethau, fi moyn dda tasto Tymod. Eisiau gofio cynnal y safon. Ie, yeah, mae fel mynd i McDonald's. Chi ddim eisiau, you know, gofyn am filet o fish a mae'n tasta fel chicken nuggets. Neu... Yeah. Fi ddim yn mynd os, fi'n mynd i um, bwyty lleol, neu un o'i bwyty posh lleol, a mae bach yn wahanol i trwyetha nes i ordro fe. No, chi di datblygu e tipyn bach. Mm. Yeah, yeah. Um, so, sôn am bwytai posh lleol, that's a really, hwnna yn good segue, fi'n meddwl. Mm, yeah. Fi'n meddwl am dal chi, boys. Diolch, yeah, Mora. Fel, fel bod ti wedi gwneud hwn o blaen. Um, um, ar hyn y bryd, a ddim gwybod pryd wneud y podcast mae'n mynd allan, ond ti'n cyflwyno ar Uh, radio sydd ar hyn o bryd? O, radio sydd a diff radio. A diff radio. So fi'n neud Saesneg ar diff radio a Cymraeg ar, uh, ar radio sydd ar un music yw e. Pa'n sy'n well gen ti? Os fi'n cael gofyn yna. Mae'r ma, ma ddau yn really nice, cos fi jyst yn... Right, fi, gan bod fi'n DJ, a fi'n really lyco'r ffaith bod fi'n... Fi'n really enjoy y ffaith bod fi yn actually gallu neud bych o arian mas o chwarae recordio mewn bars a clwbs a pethau, ac mewn partïon. Ond fi'n treto wneud radio fel fi jyst yn mynd i chwarae peth fi moyn. A fi chwarae peth, music eitha araf, eitha chill, eitha canol y bore. So fi'n un, just dim ots, ti'n modd iaith. Fe fel wedys, fi'n fi berson ddwyieithog. Mm. Um, a...
Um, sorry Gareth, ble, ble mae coffi fi?

rhaglen Gareth. Ar y radio syth?
Ie, wythnos diwetha, na ni... Sdim ots pryd mae pobl yn gweld e, wythnos diwetha oedd e. Enw'r sioe yw Esperanza, ac um, fi'n fi, fi, fi, fi, fi really licio coffi, right? A, a, a fi'n cael coffi wedi Dam, um, beth chi'n galw fe pryd maen nhw'n damfon e well, pobl okay, chi? Delifro'n air anodd yes. anfon ato chi. Ie, yeah, all right.
Yeah. Fi'n fi cael coffi wedi anfon bob wythnos gan Pact Coffi, okay, plug bach. Uh, ac oedd dyn nhw coffi o Colombia yn nhw Esperanza. Nes i waid wrth, mae dwi'n nabod un person sy'n gweithio iddyn nhw. Si'n wedi, I, I, I, I do a, a club night, uh, fi'n gwneud so, raglen radio o'r nhw Esperanza. Falle dylwn i'n gwneud collab. Ond oedd e danfon pedwar pac o beans i fi, ffa coffi. I'm like, great. So, yeah. So, efo dyma sut ti'n cael peth am ddim, cos yeah, ni, yeah. ni angen dechrau ni hwn dweud. Oh, God, just, yeah. yeah. yeah. yeah. Pwy ddim ddim. Just enwi yeah. cwmnïaeth tan bod nhw'n yeah. angen stuff. As Absolutely.
Wel, na, mae'n rhaid chi gysylltu gyda oh, nhw. Yeah. Gei, ni'n edrych thing ma. Tmod, actually, good thing na ni bod yn siarad am awful yn, yn y bit diwetha. Um, pryd ar Dafod yw enw'r sioe yma. Um, gallai cael uh, bach o Dafod. There we go. Na fe. Ie, yeah. a nawn ni gael pobl i, i, i, i nawn ni wneud peth am, am, um, a, a gawn ni pobl i bwyta tyfodau. Oh my god, ti'n gwneud hwnna? Nawn ni wneud her, a mae'r tafod yn mynd mwy extreme wrth yn mlaen. Be, fel prynu tafodau so, panda? Wel, ti'n cael? Ei, nes bod chi'n cael Fred Francis i fewn a bwyta tafod y ddroig. Ie, sy'n rhaid i fe? Iaith.

Um, so, oedden ni actually yn mynd i fynd symud ymlaen fanna i okay. ail bryd bwyd. Otherwise, na ni beth orffen, ond fi'n actually okay. love o'r sgwrs yma. Ac mae'n actually just yn fel foodie. Aye. Foodie yeah, nonsense, which I love, you know. Yeah, yeah. Uh, Dewi, gyd i fynd amdano. Ta waith, pan wyt ti yn mynd mas i ddathlu am bob yna greswm Gareth Potter, ble yw y lle? OK, well, gethon ni pen wythnos briliant uh, Penwythnos cyn dwetha, oedd Mam yn 89, ac oedd penblwydd fi a Su-, yy penblwydd priodas fi a Sue yn ugain, felly yym nathon ni gweud, Mam, ar 'i phenblwydd 'i, drych, 'yn ni'n, 'yn ni'n yym dathlu penblwydd priodas ni, actually ar dy benblwydd di. So, ethon ni i Curado, sy'n excellent, yym A fi'n fi lyfo curado, cos mae'n ba, ti'n gallu just ordro bwyd. A mae, mae yn pinchos sy'n wahanol i... Wel, mae'n sort of gwahanol i tapas. Same but different. So, um, athyn ni fyna. A gan bod brawd fi, mab arall fy mam, mae, mae e wedi bod yn mynd i San Sebastian lot. Mm. Ac um, A, a mae, mae fy nyth i hefyd, um, oedd hi newydd cyrraedd San Sebastian, um, ac uh, o'n i'n just yn gwneud family WhatsApp, o'n i'n... Just yn uh, bwyta pinchos. Bwyta pinchos. Lovely. Ac ie, yeah, oedd e'n lush. Um, a so fi'n rili really cymryd crado, cos gwyn, neu cwrw, neu uh, sherries, cheredd, a wedyn mae deli dyn nhw hefyd, so ti'n mynd y pethau adre gyda ti. Sy'n grêt. Ie, mae fel moot gyda nhw.
Ie, a, a, a maen nhw, mae yn fusnes Cymraeg hefyd. Tymod.
Sister Restaurant of, rhywle yn Aberystwyth. Odra Cymeida.
A, ie, yn Aberystwyth. Fi wedi bod i, ie, a fi wedi bod i'r un, yn, yn, ydy e dal i fod yna yn, yn, yn, yn Aberystwyth, cos mae ma dyn nhw un yn Arbeth hefyd. Fi'n eitha siw bod e'n Aberystwyth. O, fi wedi bod i gyd, cos fi'n lyfo fe, a mae yna rhyw deimlad o, tymod, decent tapas bars yn Sbaen, a fi'n dwlu ar Sbaen. Yeah. Tymod, um, yeah, fi, yeah. So, so, yeah, so fi'n rili really licio curado, ond y diwrnod wedyn, oedd am rawd eisiau mynd allan, cos oedd e ffili dod ar y disadwn. Um, so, ethon ni i'r Heathcock. A fi'n rili really mm. licio Heathcock, cos mae'n pub, a mae'n ei bwyd sort of restaurant mm. bwyd. Ond, um, to, all right, uh, o'n i'n, o'n i'n really sal yn ddiweddar, um, well, cwpl o fnyddoedd ôl, ac o'n i'n um, yn Felindra, a yn cael cancer treatment. Ond pan ni'n cael, dim pan ni'n cael chemo, cos oedd nhw'n horrible. Um, ond ar ôl radiotherapy, bydde mrawd i'n pigo fi lan, a byddwn ni'n mynd am baint i'r Heathcock a cael bar snacks. Ac, uh, a wedyn, so mae hwnna'n kind of go-to local restaurant, cos fi'n byw yn Tyllgoed, mae'n 5 quid taxi ride adre. Mae'n slightly drud, ond dim quite mor ddrud a mynd i Michelin Star Restaurant yn Poncana. Ie, yeah, fi'n fi gwybod. Ti'n gwybod fi, fi ddim wedi cael bwyd yn rhith gog, ond fi wedi bod mm. mewn a mae wedi bod yn llawn. O, oh, cer. A os ti'n moyn mynd am baint rhywbryd, and yeah. we'll, we'll get some pig's cheeks on the go and, and yeah. triple cook chips. Ydy Dewin, Dewin cael dod?
Na. Deddod.
Na fe. Brilliant. Yeah, lovely. Ie, yeah, nawn ni TikTok.
Pa fath o beth yw'r bar snacks yn yr Heathcock? Bar snacks pop? Wel, Ydw fel stuff fel un? Yeah. Mm. On, Not this good though, na. Um, you like plato, um, Welsh rarebit, really posh. Nice. Or sourdough, uh, blah, blah, blah. Nice. Neu triple cooked chips sy'n really great. Um, Pigs cheeks. So, so kind of pub tapas, really. Yeah. So mae, ti'n yeah, mynd yeah, mae nhw'n neis. Pub yeah. tapas. Mae, ti'n modd, yeah. I love it, yeah. A, ond fi wedi bod mas yn yr ardd yn yr haf, mae'n really lovely. So ti'n cael beers a cael amser really lovely a mae'n eitha informal, so ti'n siarad gyda pobl o gwmpas. Um, Mae'r ardd yn really nice. A wedyn, mae yna sort of ta white tablecloth kind of bit more posh yn y, yn y restaurant section lle maen nhw'n gwneud prydoedd brill. Ti'n modd, mae'n ma, ma greu. Mae dy fi ffrind o California, Cal, o'n i'n edrych ôl i chi. Ma... Handy name.
Cal, Cal from California, mae'n actually Canadian. Ah. Canadian Cal from California. um, ac um, mae hi yn gweithio yn y um, yn LA, yn y film industry, um, ac yn ein edrych ôl i chi, oedd yn drafnyn yn ei ffilm. Nawr, pob tro mae yn Ewrop, erbyn hyn, mae'n dod off y plane yn Heathrow, dod lan, cael cab neu rhywbeth, lan i Gaerdydd, a dod mas am bryd o fwyd gyda ni. It's great to have these people. Hyfryd, ie. Ie. Nice. Wel, mae hi'n gweithio yn, like, Hollywood movies, so mae mae mae'n wedi designo, neu hi oedd y set decorator ar y cyfres diweddara o The Morning Show ar, oh, wow. uh, ar, ar, um, ar, ar, ar Apple TV+. Plus. A fi'n really lyco hwnna. Oh, you're doing that? Amazing! Ac ydyn gweud, hey, it's really boring. You know, I just couldn't get any other work. But it's one of my favourite yeah. shows. Gyda Jennifer Aniston. Uh, a mae'n... Tod, a, a mae hi'n super cool, cos mae'n dod, dod i weld ni. Yeah. A, a, a mae'n gwrth o gael ei dalu. Oh, uh, perfect. Mae'n love it. I, I, I, I, I, love, I love getting, you know, your, your, your Welsh food here. It's really great. A, I suppose, Bod yn bach yn chepak na LA. Siwr o fod, ie.
Probably jyst yn chepak i actually cael flight a wedyn taxi. Ie. Ond fi ar yn gwneud, oh, am faint o gwmpas? Oh, I'm going to Prague tomorrow, I got a date. A ddim ti weld boi yn Prague. Brilliant. Am fywyd.
Wow. You just want to work in the movies. Yeah. Mae dy fi un slight... Um, ni, ni wedi cael dau le i gael bwyd fan'na, grêt. Fi'n mynd i gofyn neilo un o nhw lawr mewn munud, ond fi eisiau gofyn i ti hefyd, fi'n cofio gofyn hwn i bobl sydd wedi byw yng Nghaerdydd, yn enwedig pobl sydd wedi byw yma am flynyddoedd. Ie. Yeah.
Fry up. Beth yw dy hoff le i fynd am fry up? Oh.
A, a ti'n gwybod beth fi'n meddwl by fry up? I know.
So, fi, fi ddim eisiau mynd, fi ddim eisiau ti fynd i Pontcanna, pa i cymryd i Pontcanna? Paen i mynd i. Tucking. Heb os nag oni bai, tucking. Tucking caff.
Um, brilliant os oes hangover dych chi, cerwch chi tucking, steddwch lawr, maen nhw'n really nice na. Mae'r coffi'n pretty good, mae'n really gryf. Mae'n like, wow! Um, um, maen nhw'n Turkish fi'n meddwl, pobl sy'n... Ond um, mae... Ma, ma, ma, yeah, mae'r bwyd yn brilliant, dwi ddim posh, ond mae'n loads o'n fe, a mae chips gyda fe. Yes.
Chips am frecwast, ffantastig. Mae'n dibynnu pa bryd ti'n cael, achos falle gyda chips mwy tew neu'r chips tenna. Ti'n fries. Ti'n os ti'n cael y burger, ti'n cael ei tenna. Ti'n cael brecwast. Ie, na, na, brecwast.
Chunky chips. Os fi'n mynd yn ffrai, fi'n cael brecwast. All day breakfast. All day long. Mae'n rhaid fi gytuno gyda ti ar Tuckin. Tuckin yn amazing.
Mae'n ma gret. Ma a mae'n Tuckin ar, ar, um, ar, ar uh, tmod, um, Whitchurch Road e. Oes, ie. Yeah. Sydd ddim cwai cystal, ond mae'n all right os chi'n ar, ar, ar, ar os i, um, os chi'n os i 100 mil agor. A mae hefyd, yr, mae jyst y, y deco mwyaf tr uh, trafodiadol gyda nhw. Ie. Yeah. Um, tymod, brics. Ie. Yeah. Papur wal brics.
Pa papur, papur wal brics. O'n i'n ofyn mewn bod papur wal brics yn well cool pan o'n i'n gyd. I want that. Ond erbyn i ti'n meddwl, yn amlwg, mae'n charming. Mae, uh, ond mae ma, ma sort of Turkish things o gwmpas, heb, mm. dwi ddim yn Turkish restaurants o gwbl. Ie. Yeah.
So mae'n rhaid ni nail y tu lawr am un lle. Fi'n mynd i feddwl, Corrado sounds like... Tio, fi, fi, fydden ni'n mynd i Corrado, fi'n gwybod, mae hwnna'n yeah. lyflu. Yeah. Mae Heathcock hefyd yn swnio fel y lle yn enwedig o y cyfnod yna yn dyfywyd ble ti'n sael a falle yeah. yn meddwl mwy, fi'n mynd gwybod. That's Be... gofion o'r lle. Dwi, dwi wedi bod i'r... Dyna'r ddau bwyty fi wedi bod i mwyaf. Hmm. Um, Ac yy mae'r ddau yn eitha hawdd i gyrraedd o tŷ fi, er bod Curadd mynd mewn i dre, ond on fi'n gallu dal ar uh, bws 61, yeah. tu allan tŷ fi, mynd holl ffordd lawr, oedd e'n arfer stopio reit tu allan. Mm. Ond am rhaid ti fynd i'r bloody bus station newydd. Ond, i gyrraedd nôl, Mae yn stopio tu allan. O ie. So fi fi'n gallu edrych ar y Cardiff Bus app, which is quite good. Um, er bod fi'n casau Cardiff Bus weithiau. Fi'n so slap nhw weithiau. Ond, um, no, mae, ma, ma Cardiff Bus yn aros right tu allan i Curado. Yeah. So, ti'n modd, er bod ti wedi gwario 80 quid ar bwyd a diod, a llawer gormod ohono fe. Mm. Um, yeah, curado, mae yna mae, mae, mae rhywbeth amdano fe. Fi'n mynd ar ben y hunan hefyd. Wyt ti'n mynd ar ben dy hunan? Fi di bod heibio ben fy hunan, ond uh, be, a na i weithio ti be fi'n neud a be newn ni wneud fi yng Ngwraeg yw ar y nos Wener, rhyw nos Wener, Newn ni mewn i dre. Newn ni fynd i Cerrado. Newn ni fynd i Tŷ Caws. Newn ni fynd i uh, Apantera, cyn mis Tachwedd yn amlwg. Oh. Mm. A newn ni just fynd ar small plate crawl. A gwario lot mwy na byddwn ni'n gwario yeah. pryd y bwyd, fwyd neis, ond... San Sebastian Caerdydd. It's Cardiff Tapas.
Wicked, mae hwnna'n great idea. In fact, Good idea, next payday, 'na beth fi'n mynd i wneud. Allai ofyn cyngor i chi'ch quick, achos fi erioed i bod am tapas, ond fi yn mynd am tapas nos fory. Um, Ble ti'n mynd? Bar 44. Nice, really nice. Yeah, good shout. So mae ymrawd i adre, so mae fi a dau ymrawd i ni a tair cariad hefyd. yn mynd am rhywbeth. Mae gen ti dair cariad? Mae gen i dair cariad, mae gen i mrawd i ddwy, a mae gen i mrawd arall chwech. So ni nice. gyd yn mynd i Bar 44. Ie, yeah, clas.
I, ni'n mynd i tret yna. Bar 44 Girlfriends. Ie, yeah, well, ie. Yeah.
Mae fel rhyw stori beiblaidd.
okay. Na, mae yna um, chwech o'n ni yn mynd i Bar 44 fori, a fi ddim yn gwybod beth i gael a beth i wneud. Just fi ddim yn fwy tapas.

Ond croquetas, byswn i'n cael. Mae rhaid i fi gael croquetas. Mae fel mashed potato gyda falle caws neu ham tu fewn iddo fe. A mae'n deep fried. Ac um, ti'n cael doi neu tri o nhw ar, ar y plat. A mae'n lovely. Na fe. Mae ma textures, blas, really good.
Byddai'n edrych o real pro nos fory nawr. Ti'n gwybod beth mae bach fel yw? Ti'n gwybod potato smileys? Ie. Yeah.

yy, neu beiota, neu beth bynnag yw e. Ti'n meddwl, na, mae'n rhaid i achub i hwnna. So, beth ti'n nawr, beth ti'n mynd yna, fel? That's actually almond fed. Checo hwnna, fi'n meddwl ddim siwr dwi almond neu rhyw- rhyw rhyw O, fe- greu yn arall efo. Crucially, fi ddim nhw ddim yn gwybod. Fi fy pimp fi efo ddim yn gwybod. Cool. So, fi'n ffain.
Gwyd. Nes gweud e.
Ti'n barod i fynd?
Ie. Diolch yn fawr i chi.

fferm yng Nghymru yn enw Sbaen. so, ie. Yeah. Fi wedi cael chat rili da am bwyd Cadydd fyna, lovely. Really, ni eisiau... Fy ni yn gofyn o, o lle ti'n dod, restaurant, ond ti wedi byw fan hyn ers rhan fwy yeah, o bywyd. Ie, fi'n gweud, well, I'm from Cardiff.
Mm. A ti'n modd, ond on eto, prif i yn siarad Saesneg, fi, fi just yn mynd yn fer i Farley's. O, oh, okay. Ie, yeah.
ac uh, hyd yn oed os dwi'n trio bod yn posh, fi jyst yn swnio fel, fel bod fi'n dod o gogledd, o'r go, dros y mynydd o Gaerdydd. Sy'n ffain, tymod. Um, so os fi gwrando i radi, rhaglen radio Saesneg ti, yeah. ti'n falis.
Wel, oh, I try... I try Neu ti'n mynd bach yn neutral. Fi'n trio bod bach yn posh. Mm. Ti'n mynd yn RP, nag ti? Mm, I don't talk like that, no. I can if you want me to. Na, um, no, I just talk like that. Uh, I, you know, it's kind of plain, very easy to understand. Ond fi'n rhan yn ôl arno fi, gwydi ofalus. Yeah. But not quite worth a bat. Na. Um, neu, beth bynnag, ti'n modd. Um, yeah, a nes i wario gymaint o amser fi fel, fel actor, a cael, cael yn casto mewn rhannau Cymreig. Um, and you was like, oh, you want to talk like that? What do, what do you want? Do you want more Swansea? Or do you want more uh, Cardiff? Or, you know, uh, or do you want me to do North Wales? No. Uh, a, a, a, a fi'n rili really licio wneud lleisiau, anyway. A fi'n gwneud lleisiau, mae ma Mrs fi yn cerdded cwn, ac fi'n fi wneud lleisiau nhw gyd. Mae ma Ralph, uh, Chihuahua ni, Oh mommy, talk like that man, come on mommy, do that for me, daddy's not giving me no treats man. Um, a so dyna sut mae chihuahua fi'n, ond ni wedi bod yn, ti'n nabod um, Bobby, right? Mae ma Bobby, uh, ci Sarah a Sean, right? Um, Sarah Lloyd a, a Sean, right? A, a, a, a o'r gogledd. A mae Bobby'n siarad bod hwn, ond cael Bobby siarad Saesneg, gyda yy gyda gyda Sue. Hey Mrs Potter, it's really nice to see you, yeah. Can I jump up on you? Oh, I really like Ralph, the Chihuahua. He's my ne new best friend, yeah. So, a, a mae ma, ma e'n galw um, Gryfyn Mrs Potter. Yeah.
A mae e'n really, er bod e'n enthusiastic iawn, mae e'n mae, mae, mae, mae, mae um, Mae'n mae, barchus iawn, ti. Da iawn. Yeah.
Da iawn, Bobby. So, yeah.
Sôn am um, acenion, dyw hwn ddim yn link, sorry. Okay. Ydych chi wedi gweld cyfres newydd? Ydw i'n... Ydw i'n... Ti'n ma beth, fuck it. Fuck it. Ydych chi wedi gweld cyfres newydd gyda Eve Miles ar Do, the guest.
Do.
The guest.
Hwna.
Mae'n...
I'm rhyw reswm, di'n really piss fi off, achos mae just acenion all over the show. Mae nhw braidd. Ond fi'n gwybod hefyd bod y... Ach, fi wedi gwylio'r un ar S4C. Na, ddim yn S4C, sori. Na, os yna un Cymraeg? Dim o hwnna, na. Nath, nath i wneud un dydd Mercher, um, Habits neu Ie, yeah, un bore Mercher a Keeping Faith. Sori, na, mae hwnna, hwnna, sorry, mae hwnna'n hollol ffain. Mae hwnna'n hollol ffain. Yr un fi'n meddwl am y golau dŵr. Y golau dŵr. Os ydych chi'n gweld hwnna, te, any good? Mae hwnna, fi wedi watch Mae'n ma dda iawn.
Ond mae fe'n un sy'n Gymraeg ac yn Saesneg. OK. Mae gen fi'r thing ma, fi'n meddwl ddylen ni fod yn just neud pethau'n Gymraeg a cael yr hyder i No, fi, neud fi, e. fi, fi, fi'n cytuno gyda ti. O'n i, yy, ti'n gweld cleddau, right? Ie. Mm. Cleddau a be beth, the one that got away. Ie. Ie. A, um, o'n i'n meddwl, o'n i'n gwylio, nes i wylio cleddau, o'n i'n meddwl, pretty good, ti'n modd, a nice twists arno fe, gyda sgwenni'n reit dda, ac yna, oedd oedd e just y fath o beth o'n i'n moyn gwylio. Ond wedyn, Am ryw reswm nes i'm gwylio pob episode Cymraeg, so nes i dechrau gwylio fe yn Saesneg. Ac oedd, ac oedd loads o Saesneg yn yr un Cymraeg, sy'n eitha naturiol i fi, cos, mm, yeah. ti'n modd, ni Cymru Cymraeg, yn, ni'n byw lo, lot o mywyd yn, bywyd yn ni yn, yn, yn, trwy gyfrwng y Saesneg i ni'n ddwyieithog. Ond mae hwnnw, dwi hwnnw ddim yn boddro fi o gwbl. Mae'n boddro rai pobl sy'n licio trafod pethau fel yna. You know, gormod Saesneg ar S4C. Ac, yeah, well, yeah, ond... Um, ond wedyn, ond ti'n... Does, does, does dim digon Cymraeg ar BBC Wales. I'm telling you, oedd na ddim Cymraeg o bloody gwbl. Ac oedd hwnna really pysio fi off, a fi'n meddwl bod nhw wedi colli cyfle fyna. So, yeah. am hwnna... So, beth o'n i'n sôn, oedd, right, mae nhw di... Mae'r ma cast yn gret. Cast yeah. really da. Ond mae'r mae'r stori yn based yn, tibod... Cyfyrddin.
Rhywle rhwng cyfyrddin, is a kind of nondescript rhywle yeah. made up. A wedyn mae gen ti, ni fod, ni fod credu bod Mark Lewis Jones o'r ardal yna, gyda acen fel yna, a dwi e ddim byd nerbyn fe, ond fe sydd wedi cael ei casto, achos fi'n gwybod pan fydden nhw wedi casto fe, a pan fydden nhw wedi casto Nia Roberts, a yeah. pan fydden nhw wedi casto, yeah. ti'n mynd ar actorion um, o Thomas Harris yn yna. Yna, Achos maen nhw'n gwybod, to, maen nhw'n mynd i apelio at gynulleidfa. Yn Saesneg, maen nhw'n swnio'n ffain sydd o fod. Ond yn Gymraeg, mae e mor amlwg. A dim jyst fe, mae yna ma fel actorion random eraill sy'n amlwg yn bobl o'r gogledd. Yeah. Yn tri, trio wneud ac yn de.

Mae pobl o'r de yn gallu neud acen gog yn well na mae gogs yn gallu neud acen de. Fi'n eitha good gyda'r gog accent, ond wi yn meddwl pan o'n i'n blentyn bach, um, oedd ffrind mam o Langefni, yeah. tra ni'n gwrando ar, ar sut i ddeud e, yeah. a wedi mynd trwy yr system ysgolion Cymraeg yn y cymoedd yn y trwch na'n gael dydd, fi'n meddwl yn 60s, early 70s, oedd, um, oedd, oedd, y thrawn yn dod o dros lle i gyd. Mm, yeah. O'r uh, gorllewin, o'r googlers, ac, uh, ti'n modd, a, a, a, ond dwi'n, so o'n i was yn gwrando pan pobl yn siarad. Ti'n modd, os, os, os chi moyn wneud um, Carl Parry Jones, mae rhaid chi uh, siarad Cymraeg gyda geiriau gogleddol, ond rhoi scouse accent arno. And that isn't my impression of Carol Pye Jones, ond os chi moyn ei clywed, chi'n neud hwnna. Um, I don't know, yeah, ond um, o'n i yn uh, Sioe Theatre yn Llundain yn chwarae North Whaley yn ei waith, ac oedd yn bril. Ond, o'n i'n eitha hyderus yno, fe'n eisiau steddod yr urdd, yn, um, ac o'n i'n ei darn allan o un o sol y leiad. A fi a ffrind fi o Aberdâr, me from Cyffili, him from Aberdâr, we beat all the gogs. Da iawn. Yn neud acen Bethesda. Yn neud acen Bethesda. Excellent. Ac o'n i'n really proud o hwnna. Ac o'n i'n meddwl, all right, allai yn neud accent. Ond fi mae accents yn gallu bod yn real downfall gyda actors anyway. Mm. Yeah. Yr un gwaitha, erioed, Ond e, um, er yn gweithio erioed i'r aduriod, a fi'n ffili gwe, a mae'n un o hoff actorion fi, a mae'n un hoff actor, gen loads o bobl, Steve Graham yn trio wneud acen Cymraeg, um, o Gymreig. Um, a na program na... White House Farm.
White, mm. Oedd e'n...
O'n i ffili gwylio fe. Oedd e'n Ond I wylio Stephen Graham mewn unrhyw beth, ond oedd e mor ofnadw, ac o'n i'n meddwl, he's a scouser, why didn't he do a gog accent, they can still call him Taff. Ti'n gwybod, pan oedd um, Ifan Hugh Dafydd yn, yn ei thing am y post office, nath e ddim, oedd i gymeriad e o Langefni. Um, ond, mi nath e, Jyst cadw accent dy hunan, ar, ac, a, a gadel i gwirionedd y cymeriad ddod trwyddo. And that was great. A, a Huw, Ifan Huw Dafydd yn absolutely stunning yn y thing na am y post office. Um, ac oedd Stephen Graham yn absolutely shit am y thing, so am y psycho farm yna. Sorry Stephen, os ti'n gwrando. Mae Stephen, ma Stephen yn, yn gwybod bod fi'n edmygu fe fel actor gymaint. A, yeah. a, and, you know, he's a working class actor, and I love that. A peth yw, ar ôl hwnna, tywed, a just, nath, nath gyrfa fe just orffen. So, nath, nath, em neud, nath em neud mwy, dim di ennill dim byd ers hynny, so, no. really, Yeah.
A warning to you all.
Peidiwch wneud. Neu, os chi yn neud dodgy Welsh accent, chi'n mynd i ennill um, Academy Award. right, well, ni symud ymlaen i pryd yeah. ola ti, um, Gareth. Dy bryd, unrhyw bryd, beth sy'n offi coginio yn ystod yr wythnos? OK, um, o'n i'n meddwl na, um, na, na, mae'n ma newid, fi'n mynd trwy phases. Dros yr haf, o'n i'n trio mas salads o'n i 'di ffindo ar TikTok. Lovely.
A, Joio TikTok. You know, it's like chop y pethau lan, stick nhw mewn, ooh, sorry, wedi meddwl hwnna, rhoi, rhoi, ti'n modd, um, you know, preserved lemons a chickpeas, and really, oh, great. A really look up pethau fresh fel na, nawr mae'r hydref wedi dod, bit of roasted vegetables, ti'n modd, fi'n, fi'n, fi, fi, a mae'r ma ffenol allan, Reit nawr, a gethon ni fennel a root vegetables. Um, fi, dwi fi jyst yn... Fi, fi'n really... O'n i'n llysieuedd am flynyddoedd a blynyddoedd. Um, so, so yn yn ei defnyddio llysiau fel massive part, two-thirds o'r, or pryd, siwr fod. Ond fi'n really, really lyco bwyd tai. Okay?
A... House food. Sorry?
House food.
House food.
Yn y tŷ. Houses food. Oh, yeah, Na i cocio bwyd...
Na, sy'n... Bwyd tai.
Bwyd tai. O!
Houses. See what you done there? Clever. Back on, yeah, ba nôl ar, ar, ar, ar, ar, um, ar y puns. Yeah, sorry for that. Carry on. Bwyd tai.
Mm. Excellent. Bwyd tai. Ar tai house.
Uh, it's, it's much um, missed restaurant. Bwyd tai.

yn ystod y lockdown nes i'n really obsessed amdano fe, ond es i Thailand pan o'n i yn 24, dwi'n meddwl, lot, mwy na hanner bywyd yn ôl. Um, yn y, yeah, yn eight, late 80s, early 90s, nes i dechrau mynd i Thailand fel backpacker. A fi dal mynd na fel posh

So, ond on oedd y bwyd yn anhygoel. A'r reswm es i Thailand, o'n i'n byw yn Llundain yn yr 80au, ac o'n y bwyty rhan y gornel, um, o ti'n cael mynd â um, cwrw yr un yn yna, ac, uh, ac nath ni ffrindiau gyda'r waiters i gyd, ac o'n nhw'n hilarious. Um, ac o'n i'n yn pesga chi yn lle, a bwyd y bwyd, oedd absolut dim syniad yn ni beth oedd yn mynd i tosto fel. Ac o'n nhw mor, oedd y bobl mor neis, oedd y bwyd mor flasus, a mor wahanol i ni o beth o'n ni wedi bod o'r blaen. Na, i, i, un tro, um, nath ni jyst, fi a ffrind fi edrych ar ein gilydd, but let's go to Thailand. So, ethon ni Thailand, a trafeilio gwmpas yn cwpl o fisoedd ac oedd yn amazing. O, o'n i wedi bod i Paris o'r blaen, ond o'n i braidd ddim wedi bod tramor. Ac oedd yn absolutely amazing. Wi bwm, a, a wi'n mynd nôl pryd bynnag fi'n gallu. Um, so ie, yeah, a pryd, ond, um, es i Cambodia unwaith, ac uh, er o'n i ddim yn really reito bwyd Cambodia, yn enwedig, oedd e ddim cystal â Thailand, y pryd gore dwi rioed di gael, um, oedd e yn Cambodia. Oedd, oedd, oedd nhw just basically dod a crancod allan o'r môr, stick nhw mewn wok, ac oedd yr hen fenyw yma, babi mewn un llaw, wok yn y llaw arall, ac oedd e'n oedd e'n New Year's Day, oedd e'n ddydd calan, ac uh, oedd Um, oedd y beers really cryf, uh, fel stout beers, o'n i'n yfed roi na, o'n i'n ystod na, o'n i'n bod yn party yn os yn cyn, ac oedd yn bwyd amazing. A wedyn, chydig o flynyddoedd wedyn, o'n i'n gwylio uh, Rick Stein, Rick Stein in Southeast Asia ac oedd e'n union yr un lle. Like really, really oh. dreadful. Na, dim dreadful, na, oedd e ddim yn posh o gwbl, yeah. ond oedd just ar ochr y, y, y môr. Um, ac oedd yn, oedd yn family business. A dyma Rick Stein yn gweud, when I eat food, this is what I want to eat. So, sorry, yma, ond dwi, dwi, mae'r bwyd o'r ardal yna yn y byd, Just mor ddiddorol. A wy'n tri a cwci fan ti. A wy'n, ti'n modd, oedd arfer bod siop o'n i'n mynd i ac o'n nhw'n nabod fi mewn a'n gweud, oh, you want this, you want this. So, um, yeah, fi'n fi mynd am cynhwysion, fi'n cwcio pethau fel yna. O'n i'n arfer gwneud paste yn hunan, ond dy fi ddim yr amser yn gwneud paste yn hunan. So, so fydde ti yn dweud tai curry O so, fath, o unrhyw fath, gener like, generally... Wel, wedi gwneud mas yma nawr, um, a mae curry coch neu, neu tymod, ond hefyd fi, somtam, sef salad, wedyn mynd nôl at salad, so o'n i'n gwneud, mae somtam salad yn brilliant, cos mae'n eitha fiery, um, ac mae yna cymysgedd o, mae'n eitha melus, salty, ac yn, ac yn, yn, ti'n chili, ti'n mm. mae'n ma spicy iawn hefyd. Rhywbeth i cicio anwyd, yeah. rhywbeth. Yeah. yeah, a neu rhywbeth i fwyta gyda cwrw oer hefyd. Ti'n modd, ond mae'r ma, ma, ma blasus, mae'r blasau yn reina mor complex. A wy'n neud teg yn unan arno fe, ond ie, yeah, mae'n greit. A fi wedi cael high-end bwyd yn Bangkok, fi wedi cael, ond yn y lle yma yn... Um, yn, yn Cambodia.
Yn Cambodia.
Yn anhygoel. Um, mae pobl jyst yn... E, e, ond, ie, yeah, fi'n dwlu ar llefydd sy'n gen rhyw fath o, o food culture. Ond ti'n ti gwybod y, er pryd yn Cambodia, Hwnna union un peth a Pam Hawk adre ti. Ie, ydy, ie.
Ond mae yna fam arall ar draws y byd a maen nhw'n neud hwnna. Ie, dyna be maen nhw'n coginio. Yn sicr, yn sicr, ie. A ti jyst eisiau cwtshio nhw, ti'n mynd, oh, that was amazing! And you guys in this run-down little shack! O'n i'n gael fe'n Crab Shack, ac o'n i'n cadw mynd mlaen mynd nôl iddo. Ond yr un ar New Year's Day, sa'n cofio pa flwyddyn, ond oedd y New Year's Day, o'n i wedi bod mewn parti nos yn llên, a ti'n modd, um, ac, uh, ac oedd eisteddfod yna, and just yn bwyta'r thing, and this, Twmod, na i gofio fe'n beth. A wedyn, twmod, valid, validified, valid, val, validation, pan oedd Rick Stein yn eisydd yn union yr un lle, a mynd, this is what I want to eat, this is probably one of the best crabs byddai fe yma. And going, been there, been there, and it cost threepence. Yeah. So fi'n trial replicate hwnna adre. Dwi'n byth yn neud rhywun peth, a dwi'n, ti'n modd, jyst ti Ond...
Ond fi... Ond neith e ddim achos bod ti ddim yna a bod ti ddim yn yr, yn y sefyllfa yna. Ti ddim ar bach o hangover yna oedd gen ti ar, ar ddydd galan. Mm. Yeah, Ond- yeah. A, a ti ddim yn yr un tymheredd. Ti, do, dyw e ddim yn mynd i fod yr un peth. Yeah, o'n i wedi mynd, o- o- ac, yeah, yeah. Just dim lot o, sort of, ond fi'n mynd adre nawr, fi'n fi'n mynd i cael mas y man caru, and it's going to be good. Hyfryd. Fi'n hap- fi'n hapus i weud taw Mas Ymlaen Cyrru neu Bwyd Tai. Achos fi ddim yn eisiau... Fi'n teimlo fel, os ni'n gofyn i ti enwi un, Ie, it's going to be too no. much, it's going to be too much. So, Bwyd tai. Yym, a- Bwyd a- tai. Bwyd Tai. A Like beth, curry. ie, a be, a a pan y pobl, pr- pryd mae pobl yn dod draw, na wneud rhyw load of side dishes hefyd, a, a bwyta family style, so salad, uh, soup, curry, A falle ribs hefyd. Oh. Okay, fine. Um, Mae'n swnio fel gwledd. Ond heno, ie, yeah, os ti'n neud gwledd, mm. ond heno, ond yn, yr, yn ystod yr wythnos, na i neud curry. Clas. A bydd o'n lush.
Mae'n swnio'n hyfryd. Houses food it is. Bwyd tai.
Nice.
So, ni'n gael quick recap. So, dy bri plentyndod oedd yr ham hoc, cael pasty sauce, yeah. um, a wedyn dy bryd i ddathlu. Curado.
Ond gyda shout-out i... Heathcock.
Yeah. Ac wrth gwrs Tuckin, Legends. That's... Ni'n lyfio cael sponsorship gyda nhw. Just, just, just brecwast am ddim, cos maen nhw'n dalu ni. A wedyn y pryd ola, dy mas yma'n cyrru neu bwyd tai. Yeah. Just y, y, yr un bwyd. Os oeddet ti'n gallu coginio'r crab yna, fyset ti'n neud e bob dydd, fyset ti? Byswn, ond byddwn i ddim yn gallu cael e mas o Roath Park Lake a rhoi fe syth mewn i wok. Wel Gareth, oedd yn really, really a genuinely diddorol, achos fi'n fi'n apps, fi oedd fel, mae food knows, fi'n credu, ti'n meddwl, fe fi'n hoffi siarad am fwy, fi'n hoffi yeah. bod, like, mm. hoffi siarad am stuff o hyd. Yeah. A fi'n neud hwnna ti'n y parc beth bynnag gyda'r cwn. Yeah. So mae actually neis wneud e kind of officially gyda Dewi. Beth yw'r llais ci anto, yn cwic? O, oh, gen...
Shwdi boi, ie, uh, yeah, lle yw'r wi, ac, uh, o, oh, blymin ec, mae'r bloody chihuahua yma to. Brilliant.
Yeah. Love that. Yeah, great.
Fantastic. Uh, ti eisiau gwasgu un o'r botymau?

Pryder really neis. O, mae'n pan oedd y weid am yr offal, um, yr ham hoc. Ti'n meddwl, ie, fi'n licio, fi'n licio beth fel yna. Bwydydd, syml, ond falle ddim y bwydydd ti'n really hoffi bit fel plentyn, ond bwydydd ti'n meddwl amdano. Be ti'n meddwl? Pam, pam ti'n meddwl am blantyndod? Ie, yeah. yeah, na, ti'n meddwl be, oedd hwnna, nes i, nes i sôn fanna, un o'r sgyrsiau fi wedi mwynhau mwyaf hyd yn hyn, mae rhaid fi wedi. Achos oedd just, mae Gareth yn ddyn gwybodus iawn, nid yn unig am fwyd, ond am yr hanes ac am, am Gymru ac am yr iaith. A nes i, nes i fwynhau sgwrsio gyda fe yn fawr iawn. So ham hoc a wedyn cwrado, o'n i diolch ar iawn am y tips. Ie. Yeah. Um, Byddai fe mas am bryd o fwyd nawr ac uh, gobeithio bydd hwnna'n neis. Ie, yeah, a fydde ti shown off a tywed, dangos, neu esgus bod ti'n gwybod beth ti'n siarad yna. Ie. Yeah. Um, a wedyn i bryd unrhyw bryd, dwi'n eithaf really neilo fel awr ar un, ond ti'n mo be, nath e roi lot i ni fyna, a nath ni ddim really Ti ddim eisiau gwthio weithiau. Mae rhywun yn mwynhau. Hef, hef yn peswch lot, so ni'n poeni, ddim eisiau gwthio fo gormod, rhaid gormod ddim yn cyrraedd y diwedd. Ond, ie, yeah, lovely, massive man curry. Yr, ie, yeah, just bwyd tai yn gyffredinol. Hyfryd. A nath ni hefyd feddwl, oh, ni angen torri o'n lawr, ond ni wedi cadw rhan fwyaf o hwn mewn achos oedd e just yn really ddiddorol. Oedd e'n sgwrs gret a oedd e'n llifo a nes i, ie, yeah, waw. Peint. Peint. Peint amdani. Neu chi glywed wrthyn ni cyn bo hir. Tra. Ta-ra.